Sayğılı ve ürmetli dindaşlarım, muhterem musulmanlar, Cuma künümiz hayırlı ve mübarek olsun. Bir afta içerisinde etkenimiz günahlarğa kefaret olsun inşallah. Allahu Teala etecek ibadetlerimizni dergâh-ı izzetinde qabul eylesin. Bugün inşallah sizlernen Mesüliyet añlayışı aqqında söz yürsetmege qarar verdik. Mesüliyet aqqında laf etkenimizde bizler şunı deymiz, bir insan, bir insan Allahu Taalânıñ yaratqan bir varlığı olıp, başqa varlıqlarğa köre eñ şerefli bir varlıq. Olaraq yaratılğandır. Ne içün? Çünki aqıl saibi olğanı içün Allahu Taalâ onıñ omuzına belli bir mesüliyetler yüklegendir. Yani insan bu dünyağa doğmaqnen aslında bir mesüliyet yüklene. Belli bir yaşqa qadar bilemiz ki, bala olğanımızda, E, pişkinlik devrine qadar, pişkinlik yaşımızğa qadar bir şeyden mes'ul degilmiz. Yani bala, bir evlât melek kibiktir. Melek kibiktir. Amma pişkinlik yaşına kelgenden soñ onıñ omuzına belli mes'uliyetler yüklenmektedir. Elbette ki, özü içün mesüliyet yüklene omuzına, ileride qorantası içün mesüliyet yüklene. Meselâ, bir devlette yaşay olsa, o devletniñ qanun-qaidesine qarşı bir mesüliyet taşıy, yani o da bir ayrı bir mesüliyet. Öz toplumına qarşı bir mesüliyet taşıy, milletine, Vatanına qarşı, toprağına qarşı, yani bir mesüliyet taşımaqtadır insan. Omuzına ala. Bunıñ qarşılığı olacaqtır. Bunıñ cevabını vermek içün omuzına yüklene. Elbette ki, insan çoqu vaqıt. Bu mesüliyetten bihaber, yani bu mesüliyetniñ farqında bile degil. O mesüliyetni üzerinde issetmey. Böyle bir duyğudan mahrum qalğan. Allahnıñ ögünde mesül, yani sorumlu olğanını insan, yazıq ki, unutmaqtadır. qorantasına nisbeten olğan sorumluluqlarını, yani mesüliyetini unutmaqtadır, toplumına qarşı yaşağan cemiyetine nisbeten olğan mesüliyetini issetmiy, o añlayışta degil. Amma öz nefsini toyurmaq kerek olğanını pek yahşı bile insan. Elbette ki, insan, işte, unutqan bir varlıqtır. İnsan öyle hata ve günah işlegen bir varlıqtır, zayıf bir şekilde yaratılğandır, amma bizler şunı bilemiz, şunı aytamız, İnsan Allañın ögünde erte ve ya keç esapqa çıqacaq, esapqa alınacaq. Bu añlayışnen insan eger yaşar ise, yaşağan ömüri bereketlenir. Şöyle tüşüneyik, bir insan mesüliyet almasa edi. İnsan olamaz edi. Ne içün? Çünki başqa varlıqlarıñ üstünde bir mesüliyet yoq. Ösümliklerde mesüliyet barmı? Yoq. Ayvanlarıñ üstünde bir mesüliyet barmı? Yoq. Öyle bir Allahu Teala olarıñ omuzına, olarıñ üstüne mesüliyet yüklemedi. Amma insan, insan olğanı içün, aqıl saibi olğanı içün mesüliyet alğandır boynuna. Ve bu bayağı ciddiydir. Bunıñ bilincinde, bunıñ farqında olmaq mecburiyetinde, ömür devamında. Eger mesüliyet olmasa edi, insan işte başqa varlıqlar olaraq, yaşar edi ve imtian olmaz edi. İnsan içün, meselâ, imtiannıñ manası qalmay. Sen bir şeyge söz berip, o sözüni yerine ketirmege, yani mükellef degil isen, yani onı yerine ketirmeknen yükümlü degil isen, neden sorayıq biz senden? Yani neresinden soracaqsıñ insanğa? Sen öyle boynuna mesüliyet aldıñ da yapmadıñ. Ya da böyle bir şey ayttıñ da onıñ sözünde turmadıñ. Öyle bir sual sorap olacaqmızmı insanğa? Yoq, sorap olamamız. İnsan mesüliyet taşığanı içün biz öyle sualler sora bilemiz. İşte, aytqanımız kibi, insan evvelâ Kendisi ve Allahı, Yaratıcısı, arasındaki mesüliyetlerni bilmek kerek. Allahu Teala ne dey? La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Biz insannıñ omuzına onıñ taşımayacağı bir yük yüklemedik. Allah bizim omuzımızğa bir mesüliyet, bir yük yükledi. Amma bizim taşıycağımız qadar yükledi. Onıñ içün Allahu Taalâ'nıñ emir ve yasaqları bizim yapa bilecegimiz, bizim ete bilecek şeylerdir. Meselâ, bizler bir pasport alamız. Devlet, devlet bizge bir dokument bere. O da bir mesüliyet. Bu da bir mesüliyet. Meselâ, bizler evlenemiz, qoranta olamız. Bala-çağa, eviñ barqıñ baqılması, aş, suv, bütün bular bizim üstümizde. Ve bizge bir yaşayış şeklini köstere Allahu Teala ve Peyğamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bizim içün, bizim insan sıfatına lâyıq olıp yaşamamız içün aslında verilgen şeylerdir. Bütün mahluqat, bütün her şey dünyada insanğa hızmet içün verilgendir. İnsan öz qorantasına, öz yaqınlarına, soy-sobına qarşı mes'uldir.

Seniñ soyuñ, seniñ qanıñ. Onı tüşünmek mecbursıñ. Alın vaqtıñ yerinde olsa, maddiy olaraq yardım eteceñ. Alın vaqtıñ yerinde olmasa, bir ucundan tutıp, eliñnen yardım eteceñ. Amma bir şekilde olarnı közüñ ögünden çıqarmaycaqsıñ, unutmaycaqsıñ. Qomşu, Keçken vaazımızda qomşulıq aqqından bizler laf etken edik. Peyğamberimiz ne dey? Cebrail maña o qadar qomşunıñ aqqından añlattı ki, men onıñ bir naslednik, bir mirasçı olacağını tüşündim. Qomşu qomşuğa. Yani bizler qomşularımıznı tüşünmek mecburiyetindemiz. Bizim omuzımızda bir mesüliyettir. Yani, eger mesüliyet olmasaydı, farz, haram, elâl, mübah, yahşılıq, yaramaylıq, kim yahşı yaptı, kim yaramay yaptı, bularnıñ arası belli olmaycaq edi. Bular hiç olmaycaq edi. Mesüliyet taşığanımız içün bütün bu ükümler bizim içün vardır. Ve bular bizni aslında bu mesüliyet, bu otvetstvennost degenimiz şey bizni insan yapa. Eger elbette ki, biz onı omuzımızda issete olsaq. Amma issetmegen insan işte ayvanlarnıñ derecesine tüşe, yazıq ki. Yani başqa mahlukatlarnıñ derecesine qadar tüşe, atta ondan daha alçaq tüşe bile. İşte bu da insanlıqnıñ ölmesi demektir. İnsanlıqnıñ yoq olması demektir. İnsaniyetlikniñ yoq olması demektir. Bu qorqunçlı bir şeydir. Yarın öbür gün bizler ne cevap verecegimizni, elbette ki, onı tüşüngen adam ahiretke de inanışı kerektir. Birinciden, ahiretke inanmağan adam, e, andan kim qaytıp keldi dese, elbette ki, o, öyle şeylernen alıberecegi olmaz. Öyle laflar da bar. Onun için e, Allahu Teala bizge Kur'an-ı Kerim'de dey, kim bir zerre, bir toz taneçiği kadar Yahşılıq yapqan olsa, onıñ qarşılığını körecek. İlla ki. Allah'ın adalet sıfatı, El-Adil, adalet sıfatı tecelli etecek Qıyamette. Ve kim de yaramaylıq bir zerre taneçigi, yani bir toz tanesi qadar yaramaylıq yapqan olsa, onı da körecek, dey Allah. Yani bu bir mesüliyet bizim omzumızda bu. Ve canımız sağ olğanda, canımız qafeste olğanda uçmadan ögne, vucuttan, bedenimizden çıqmadan ögne bütün bularnı aqlımızğa tüşürmemiz kerek, aqlımızğa ketirmemiz kerektir. Çünki er daqqa keç ola bilir. Kullu nefsin zâiqatul mevt, summe ileynâ turcaûn, dep buyura Allahu Teâlâ Quran-ı Kerimde. Er bir can, er bir nefis ölümni tadacaqtır, yani ölecektir, epimiz ölecekmiz. Erte veya keç, bu bir dünyanıñ kerçegidir, Allah'ıñ qoyğan qanunıdır. Erte veya keç ketecekmiz. Biz musafir olğanımızğa köre, Şerefli ve onurlı bir ömür keçirmek kerekmiz. Yoqsa başqa mahluqatlarnıñ derecesine enip, mesüliyetsiz davranıp, sorumsuz davranıp, bizler böyle bir ğarip, perişan bir Ömür keçirmege aqqımız yoq bizim, insan olaraq. Araf suresinde Allahu Teala şöyle buyura, Ant olsun, yemin olsun, diye Allah, özlerine peyğamber yollağanlarımızdan soracaqmız. Esapqa çekecekmiz. Yani bir peyğamber yollağan olsa Allahu Teala bir qavimge, ki bütün qavimlerge, bütün insanlıqqa peyğamber yollağandır Allahu Teala, bu küngecez yüz yigirmi dört biñ peyğamber kelgendir. Yüz yigirmi dört biñ peyğamber kelgendir. Allahu Teala insannı yaratıp da boş qaldırmay, onı da Quranda ayta. Sizni başı boş, böyle bizni taşlağanımıznımı tüşünesiñiz? dey Alla. Yoq. Yaratqan olsa Alla, peyğamber de yollağandır. Doğru yolnı köstermek içün peyğamber yollağandır, Quran da yollağandır. Ve insan ondan sualge çekilecek, dey ki, peyğamber yollağanımız er kim, Esapqa çekilecek, biz ondan esap alacaqmız, dey. Peyğamberlerden de soracaqmız, dey Alla. Alla peyğamberlerden bile esap alacaq. Özüniñ saylap, peyğamber olaraq vazifelendirdigi o qullarından Esap alacaq. Onıñ içün bizim Peyğamberimiz gecelerini namaznen keçirip, ayaqları şişinceye qadar namaz qıla edi. Men Allahqa şükür etmegen bir qul olğanımım isteysiñiz? dey. Ya Peyğamber, sen neçün özüni o qadar qıynaysıñ? Ya Cennetke kireceksiñ? Saña bir söz berildi, Peyğambersiñ, ya? Peyğamberlerinde ismet sıfatı var, ismet, yani günahsız. Bu alda ne içün özüni o qadar qıynaysıñ degenlerinde, e men Allahqa şükür etken bir qul olmayımmı dep buyurğan. Yani Peyğamberler bile esapqa çekilecegini Araf suresinde Allahu Teala bizge buyura. Ama peyğamberlerniñ vaziyetinen Bizim vaziyetimiz arasındaki farqnı er kes özü tüşünsin, elbette. Nasıl bir esap olacaq? Şimdi, ya bu ocalar işte laf etmege çıqqanda esapnen, cehennemnen işte qorqutalar insanlarnı dep aytalar. Yoq, bu bir qorqutma degildir, bu bir kerçektir. Yani, şimdi bizler, elbet, ğaflette olğanımız içün, ğaflet bizim göñüllerimizde, içimizde öyle bir duyğu olğanı içün unutqan bir varlıqmız ya, bu hatırlatmaq içün aytılğan şeyler. Allahu Teala da bizge hatırlata. Hatırlata, çünki bile ki, biz insanmız, insannıñ sözlük manası neydi? Unutqan varlıq, ya unuttıñ, şunı bir hatırla, baq, unutma. Bir kün kelecek, keleceksiñiz, artqa qaytarılacaqsıñız, dey Alla. Yani bütün bularnı unutmamaq kerekmiz. Ondan sebep, Bizler de musulmanlar olaraq, qardaşlar olaraq bir-birimizge bunı devamlı hatırlatamız. Hatırlatma maiyetindedir bular. Peyğamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle ayta, Mümin, kerçek iman etken işte bir insan, günahlarnıñ onıñ üstüne dağ kibi çökeceginden qorqar, onı öyle isseter. Bir günah yapqanı vaqıt ve ya işte yapmazdan ögne o günahın üstüne sanki bir dağ kibi çökecegini isseter. Amma munafıq bir insan dey, sanki burnunıñ üstüne oturğan bir çibin ya da bir kamar Ve oturğanınen amman uçıp kitecegini isseter, dey. Öyle tüşünir. Günâhnıñ burnunıñ üstüne çibin kibik oturıp, ondan soñ birden uçacağını tüşünir, dey. Allahu Teala işte böyle bir peyğamber bizge yolladı ve bu şekilde bizge añlatqan ve bu kerçeklerni bizge bizim tilimizde Añlayacağımız eñ güzel bir şekilde añlatqan bir peyğamber yollağandır bizge. Yani, günah işlemek, ebet, yaratılışımızda bar. Ondan biz bir yerge qaçıp olalmamız. Amma içindeki o duyğularnı, o islerni İşte müminniñ isleri nasıl, munafıqnıñ isleri nasıl, duyğuları nasıl? Peyğamberimiz ayta. Onıñ içün Allahu Teala epimizni, yani kerçek manada mesüliyetli, sorumlu olğan qullarından eylesin. Bizler öz yaşağan evimizden, aytqanımız kibi, toplumımızdan, qorantamızdan, Toprağımızdan, her şeyimizden mesülmiz. Bir de şu cümleden, eger ana topraqqa, ana toprağımızğa, ecdadımızın toprağına saip çıqmağa istey isek, bu topraqnıñ bizim içün ne olğanını issetmek kerekmiz, omuzumızda. Bu mesüliyetni taşığan insan bu topraqnıñ saibi olmaq içün areket eter, ğayret eter. Ana tilinde laf eter, öz balalarını ögretir, dinini ögretir, yaşatır, camige kelir, cemaatqa qoşulır, hayır, sadaqa verir ve bütün bu iyiliklerni yapar bu insan.

Laftan o bir tarafqa keçmedi seniñ areketleriñ. Ne yaptıñ? Ve bizler bütün bu şeylerni bu mesüliyet añlayışı altında tüşünmek kerekmiz. Areket, areket etmek kerek. O zaman Allahu Teala, inşallah, kelecegimizni parlaq eyler. Bizim hayır işlerde iştirak etkenimizde bizim içün hayır qapılarınen açar. Allahu Teala şu mesüliyet añlayışınen, şu mesüliyet, sorumluluq añlayışınen yaşağan kerçek mümin qullarından eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi Rabbil alemin.